Ttawin-d yiwet n tmacahut ɣef yiwen n uɣyul i yettwalin iman-is yessen ad yecnu. Iɣersiwen di teẓgi ssawalen-as Ferqiqes, imi iḥemmel ad yecnu yerna ad yecḍeḥ. Segmi ara d-yekker alamma yeɣli yiḍ, netta ad iteddu di teẓgi icennu. Maca, ayenni iwumi yeqqar netta ccna, iɣersiwen-nniḍen qqaren-as ijuɛɛen. Ay aɣersiw i d-yemlal deg ubrid-is ad yerwel. Tikwal yeqqar-as uɣyul deg wul-is, Ayɣer akka a win d-mlaleɣ ad yerwel, ad as-tiniḍ d tizit i ten-iteqqsen? Meɛna mi iɛedda kan cwiṭ n wakud, aɣyul ad yettu ayen deg ay d ixemmem. Yiwen wass, mi yella wuccen yeḍleq ɣer yiwen usekla, aɣyul yella iteddu deg ubrid-is. Akken kan i d-yewweḍ ɣer usekla-nni muɣur isenned wuccen, yeldi aqmuc-is alammi d imeẓẓeɣ iwakken ad yecnu. Ijuɛ kan, uccen yenṭub ɣer yigenni s tyegdin. Yettkerric tuɣmas-is si zzɛaf. Yeggul yenna-yas, Ihi ggulleɣ, ass-a kkiɣ ar da ad d-afeɣ tifrat i weɣyul aki. Yekka-d deffir n Ferqiqes yenṭeq ɣur-s yenna-yas, A Ferqiqes a yemma, teẓriḍ d akken regglen akk seg-k yiɣersiwen? Yerra-yas uɣyul, Ih, ẓriɣ. Yerna akken i ssneɣ ad cnuɣ, ur fihimeɣ ara ayɣer akka regglen seg-i. Yerra-yas wuccen, Ihi, ilaq ad teẓreḍ d akken, ɣas akken lhan yimeslayen teqqareḍ, meɛna ur tessineḍ ara ad tecnuḍ. Aferqiq-is yebra i yimeẓẓuɣen-is yettmuqul ɣer yigenni. Uccen yenṭeq tikkelt-nniḍen yenna-yas, A gma! Sɛiɣ tifrat-iw qbel akiyi-inek. Tella yiwet n tebḥirt, tella deg-s tjilbant. Limer ad nerzu ɣur-s ad teččeḍ tajilbant-nni, ad yerqiq ṣṣut-ik. Ad tuɣaleḍ tessneḍ ad tecnuḍ. Din din, imeẓẓuɣen n uɣyul bedden deg yigenni. Yuɣal-it-id usirem. Azekka-nni tameddit, yerza-d ɣur-s wuccen. Dduklen akken-nni. Iḍ yeɣli-d, ma d aɣyul, Yettṣukkuy ttaḍsa si tumert. Yenna-yas wuccen, Ur ttḥar ara a yemma, tura kan a naweḍ. Teddun teddun armi wwḍen ɣer yiwet n tebḥirt. Aɣyul yeẓḍem srid, itett tajilbant, ma d uccen seg tama-is yerra ɣer texxamt n tyuẓa, yečča-d yiwen seg-sen. Merwan rran daɣen ɣer teẓgi. Ihi akkenni yal ass, ad rzun ar tebḥirt, aɣyul ad yečč tajilbant, ma d uccen ad yečč ayaziḍ. Meɛna bab n tebḥirt-nni d iyuzaḍ-nni iger tamawt d akken yella win ad t-yettakren. Ihi yiwen yiḍ iɛus, iwakken ad yeṭṭef amakar-agi. Akken nnuman, aɣyul d wuccen mi d-yeɣli yiḍ, rran ɣer tebḥirt-nni. Aɣyul di tebḥirt, ma d uccen di texxamt d tyuzaḍ. Akken kan i d-yeldi tawwurt n uxxam-is, argaz yemlal d uɣyul di tebḥirt-is itett tajilbant. Yeddem-d aɛekkaz-is yenna-yas, Ihi ggulleɣ ass-agi ad txellṣeḍ akk ayen teččiḍ. Syen, yebda-t s tiyitiwin, yekkat deg-s am akken ara yekkat di ṭṭbel. Tiyita tettabaɛ weltma-s. Ma d uccen, yečča ayaziḍ aneggaru, ur d-yuɣal ara yakk ɣer.